Toa maru whawhetai atu ki huka tahu koe whai ma mau whanua, koe kaunga karistiane katoa te. Whamaro atu ki heo awhio, koe ngā tāpua ki uke whakolo atu ki mau toro mau ngai no to whare. Toa mau loto atu ki hea whiona ui lo ia ia e lele ia tau he ea whiona ngate ki mau toro. Toa mau hanga atu ki hea whiona ko hui ko hofolo fola. Toko mua heo awhio ke ke hae. Whakakoloa ki mau tolu. Ki wholofola mai o wholofola agate ki mau tolu ka tuke mau whanonga ki he leo e mau tau i le lei koe a Fiona. Mau tali i ngahi matai koloa koe ia. Koe tāpua ki a Ioa Fio ka langalangi. Mo le lei i katoa pē o e ngā oe anga koe ni. Mo e polo kalama koe ni ki a ea Fiona i pē ia. E langalangi ia i pē o hua wha Sisu pē mai a Fiona. Mo kore ngai mea ni wa wha ala ko Sisu Christ ka mo wha mo ui. Amen.

Te kake tāri nā tōngi nā hūkia. I ronga au pito ia e tūnga ko ia he taha noa koe e tanga tako i koe ni. I ronga ia he taha noa koe ni taimina e omia ki ai ongo nongo mātu a ke whakamoo ni i koe ko koe koe ko tō taha koe ni na e whanau i kui pena i kai. E, mea koe nā whai na nā kai nā kālo nā wai e tarange te ke i pe e tāri ki he te CP. Te ke i pe ki he kui koe ni. Koe hāpene tāri pe whai a kia. Hena nā mana wahei na tūri nau me whare lotu.

Kia reha rahi ai a Sisu ke kau tau CP, e nau whi whakase kihi aki ai, te hau ka tuunga ke tahange Sisu, ka nā mou a, pēna mou iro i au, ka nanu ai a konga ki mua, ka te he Sisu, tu hau mai ka haku onga, ka ne mou kui pehena mou, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

Hangare ga si su o ate kala no ko e fia fini. Kala no ko ko vai hongo fu. Hangare si su. Ko a we ko a we ko kala atu. Ko ia o kui kai hu he matapa ka aku ku. Ku ne kaka mai ki he loto a si pi. Ko ko ko tua kaka ko kai ha a ia. Aku kai kau hia. Ka kohe ana e Tauhi, Poke ne ilo e matapa e roto a, poke hu he matapa. Ka mata leo ki hanga si Yesu o ka mata kene hanga o, o ne, o ne, o ne hanga whakahino hi no i atu e kakai e mea koe kakai kona nau lau koe koe kau a ki nau toru. O whenga i ke te ke te ke i hake e mā mā ke nau sio ilo, te koe whongai ai, ai, ai lo tu o kuhu he matapa ka koe ke kakahe a.

E, te haa ui whakoiga re kaa noko kia te ke mahi noa ka nao tolu. Te whenga rewa si suka re toi hanga toi tu wa ua fui kaa noa. Ta mi he ves fitu ke he ne aloi ke he ves taha no. O kuni hanga rewa si sua kaa kia te kata tu. Te kaa rewa si su kua upe koi matapa. Ka mata kia nga si sua whakahino hino ke ka kai ko ke fu ke fu ke ke he ke ke nao tolu na nao i he fitu kua na si su ko ni na le ke si su ke ka hoi ki ta le ki ta ki lo tu ko ni pe mo ta si pi ke ko ko ma ta pa ke fa si pi ko ya ko to pe na ha mo mu ai te au le si valu ko ka kai ha ai mo fa ka ma lo hi Eh? Kana i kai to kanga ka teki nau tolo whanga sipi. Koe mea ai a koe, koe, koe, na e toa i ai a si su i he i tangata kui ko ni. Ne ongo e viri taki atu e kau, e kau taki ko ni kia ke whaka i kai a si su i ka i pe. Koe mea maari e koe kai ke, ke, ke whai he tangata kui a loto e kau tangata ni. Ye, kai pe si su e vai valu, vai he ves valu, pe re si su e ves valu. Ka na e i kai to kanga kia te kingau tolu a e whanga si pi. E? Koi whanga ki tau tauhi ko ni kaka mai he a. Kaka a mai ki loto a. Ai kau tauhi ki he whanga si pi. Koi whinga ki kai haa se whanga si pi. Kai ki haa si pi a kaka mai ki he a ki kai haa si pi. Koi tauhi si pi e kai haa si pi. E, talo a tāngare si su, koe mea māri e pe, koe koe koe i kai ke, ke, ke, ke koe māro he tui e, ai ki sipia koe ni, ke puke mao pia ke nofu mao i loto e. I kai ke rawa he kai, a kai haasi ia. He kui lo he sipia koe re o ke he ni e hurea mai. Ko whanto ngai he tāna noa vi esivalu. Ko reo ke he ni, ka ke whi whakangoi ke reo koe ni. Ka na whi whakangoi ke reo koe na e rea ane koe ki ai, alu o fufuru ho mata i rutu ai sai lo nei. Nani o ngoi he leo ko iapa ko leo pena ni kumiaki ai tauhi. Ma alo piko ne kai ke ni hanga ke ni whatoka ngai ka tanga tani e na wili taki na e whai. Eh? Kama tanga si suo whaka o o o o o o o whamata lai ai uhinga na ne whai ai koe tala no koe ni ke kau tauhi koe ni.

Ene piki tai peki hono tau hui. He ka pona e pe he te vita kua una ulava me ana tu haka te vita he aha ko ia. O stai mi ke hoko au ko tu. He na yo tonga pe mo uia sa ula ko pania te vita e ke hoko ko tu. He ko si pania au ke hoko to tu. Mahalo ku ka whenga maari eni ke hoko ke rewa. He ko sia ka kai fut ko na ko kai la ka kai ko fut ko mano. Ku na kau ka te au ko na pe he ko fut ko mano ko hanga ta.

Hangai wa Jisu whakahānga hake e matapā, kai whakahū mai, kau tahi fo ou, hoko mai lau mare mā no ni ki he kaua kō papitaiso ki nau tolu. Take ngata pia i papitaiso ki nau tolu, hoko kai kau tahi fo ou. Te kai ngata hai hana papitaiso ki nau tolu, toi ului hake mo fukakai toko fi hafe na ririu he ahako ia. Tana no ke ai e tohi ngā awe. Ke fuk toko lahi ka kaina na i mau iai. Te ako hanga he tohe ngā weo o whakamatalai ai ulu ngā ngā o SCP. He taimi o tō ai ki he roto a. Kainga, ko ka kai koe ni nei ulu he aha ko ia. Koe fuka kai muri ana, kai peke nau ilo na tola si isu, na keke nau ilo na tola si hova, kai na duko hai e si hova. Kana na ulu i koe ilo e si isu, kana hanga koe he aha koe pente ko si he maranga e kawako, na nau hau ke roto a ko ia. Ka si ai ke mana e o tua, ai li liu ai ko si ke hoko ko si pi. He ko aho ko ia e alu e whanga si pi, e alu ki he whanga ko si alu e whanga si pi ki he, ma ka ue he mai. Tala mai e si su, he tohi ngā au e whakailo ngā i ai, e kai whiri whiri mā nako e o tua ia. Ne whiri e ia hane whanga si pi. Ko ke whasipi be ku roto ke ne kauhi, a whasipi ku na roto ke kauhi ko na otua. Kau kai tu kwa e ha wa to e lang ma le ma no ni. Ke kau kauhi ko ni, kau wa ko fa ton ki na tol ka na toki hop wa ke lo to a, ke fa no ke he kolo. Ko e lahu i mai e whasipi ma e ka ka ngai otua. He kui kai ko hana o ngā ue o, ko hana o ngā ue o karma nao tolu. Ko e whangasipi, ko ngā whinga ke tau ki, ko e whangasipi ai o tua. He ko whakakau kau ia omi koe he apostolo. Ko e whakakau kau ia koe nei, lea ke apostolo koe ke, ki kainga koe e uru lakipita. Ka pita wahe ua. Ka tokanga atu a, a, a pita ke ki kainga roto ko ni. Ulai mo tolu, ko whanga sipi, fo au ki mo tolu, fo, fo au ki mo tolu, e ngahi ki ma mahi a karaisi. Ko whainga kaa kona kau mo whainga kaa i aina e pe he pe a karaisi. Paka mo ulau e whainga kaa koe a koe whainga maari e ke whai aha mo whakawheta. Ko hia ko mo ulau e he konga e ma mahi na hoko mai mo sisu karaisi. Tohi au rapi tawa he ua. To kanga au pita pita ke whanga sipi koe ni. Ko motor koe whanga sipi ki motor. Ko hohi ki motor he takanga e o tua. Ta koe nga nga ia e whanga sipi koe ia. Ke nao mamahi. E mamahi na hoko mai a karaisi. He koe uhi, koe anga ia e tahi rerei. Ne, ne fuaki e ne mo ui koe uhi koe whanga sipi. Si su toko taha te. Unera vai mea koe ia.

Pe koe mau i koe a aku, o kua aku pe koe whai te riha te au ki ai. Ki ona whaki e mau i koe ia. Koe mea koe ia ia koe tau le leihe nau whaki e mau i pia koe tō pe i mau i o mai ka te au. Tana noa koe Lasarosi, mate Lasarosi au ki whanua roto. Tō ane mau i au whanua roto, te hasi su ui a ke hau. Anei ui ke hau. Ka ko si su peki a he kolosi, au ki whanua loto, to e hoko mai ki te whoki mai tēnei whanua loto, te ke haka hai tēnei nofo ui a ke hau, ko hui ngai rea ka si su le whai ke kau tau hi koe ni, ko au koe tau le le i au, he kau pule teo ke mo ui, e ku mate mai mo ui, teo au ki whai toka, teo mo ui peo to me mate. He teo au peo ki whai toka, teo te hau peo ki henu. Ko au ke kou ilo i. Ka tauhia re i au, ka tauhia mena whakei mo ui, ka uhi, ka soto kei lo he sipi lahi hua whai. Tā ko wau tō taha te ai tauhia re, ke te ha tauhia. Nā moha tamai, ka ri aki ki mo tolu honga hi whare lotu, ka turi ki mo tolu ki tua.

Whakaaro me te pā, he te si, toi tū hake ka kaina e mate, e kau māonioni he aho ko iana te ki a Sisu. Hei rea ngea nau whanonga ke he reo e kahu rerei, ko si, ko rawa. Tū hake fuka kai i pēmi he mate. Mama he ua hake e pēmi mo e pui pui. Takau he wharero tū, tempare. Whakaaro ai mea ko tō, whakaaro mo he rani. Aka hai e ke whangasipi.

Ka ako e ni te utara ka moua. Ko rongo fo pau ke e ua te tuku he ke u hanga a i aki ki moua. Ko e akau o ilo mo lere i mpama kofi e kap. Ke mo kai ni e. O ate tau ata aina. Ke mea ko tuko toa. Ka koe akau o ilo lere i me kofi kap. Wet pe mea ia ke kapu. Kei Sipia e o tu a une i roho no ngata ngata a ngaha no ngahi a. Nei o atu ke e fua kau e ua hunuki ko ia. Ke tawhi a ke sipi ko ni ke oua. Na a hope atu e ne i lo ke he mea uka ke ne roto ke ne i lo ke ai. Ka mea pango. Ko na hanga o ve teke e a ko ia ka na hala atu ke mea ko ia. Pea a iho na mata i lo.

Nana wami pa mo ngai fu po hanga fu ko ya fe no ha ha ma ya ke si su ka ta si su ne nga fe fe ho mo to na ki lo to ali ko fe ma ka pa na mo hu mai ai ko pa na mo hu mai ma ka pa na hu mai ai te mo i lo au te mo fita wa ki mo au he ma ka pa ko ya ko mo to lu ka ka kai ki mo to na mo ka ka ma he a ko mo ka mo a de ke kai ha si fa si pi

Tana whanonga. Kei re te aha tawhi re re i, mo wheonga, re taki ki tau tolo, mo vete kina ki tau tolo, mea hai o yang hala. Kei ki ai ha ang hala, ta lava hai tawhi go ni ki vete. Tene lava ta taki tau tolo, he matapa, kua nisi wholo hana tof. Osi kotoa mea kotoa. Kono whai he tawhi go ni, to e pe koe ke ke loto ki ai. Toi te koe, toi te ao, ke ta loto ki ai. Koe ta loto ki ai, ka whika. Koe tākanga hoko ia e tau hiko ni. Na e te kia ko uhi ko koe te moau. E hoko ia ko toko taha. Ko tahu ia e tau pe mo ha e tau hi. Tuanga ke lau e mai e whao. Lau e mai pe mo e tau. Ke o ngahe si pi lahi e tahe mafu o whai hai. Ka hinga i ana pere a Jesu. Ko hea mai ka hura i me whake ni mo ui ui ko whakasipi. E, ne kai pe ke te ia u hinga ia. Ne hako mai a Jesu Christ, ne hako mai a Jesu ko koe. Ne hako mai a Jesu ia ko au. Kai ke te hana kai. Ko sa tau ko ni uta fe mo e kin. Hei kai me di uta mo mo ua. Kai ko Jesu. Kai ko Jesu. Kai te ai, ha mea ia, mo, mo ua ki ai. Ka koe ne toka nga i te sipi, toka nga i te koe. Tau hi koe, aho ko to, po ko to. Mo he koe, fue ia mate. Kuhangi ke mo ui, mo fe marie. Aha ke family fie fia, he sio ke no tau hi.

Ka mai, si kau kau he sias, kau kau ki lot, kau kau he whāmiri, kau kau rua, kau kau hiki kau tolu. Ka ke mea, o kui kai ke aha kau ko loa, ko kau kau kau hi ko loa te ki kau tolu. He koe toko kahau ana ko loa.

Tāku kai kai rau ki mau tōru kai tau hī. Ke mau rau e mau whānau koe mau koroa. Ke a tau rau e mea ko tōru tau mā ū koe whaki mai ma tau tōru. Toku a koe tau koroa. Kau tau koroa koe kau tau sipi ki tau tōru. Kau koe tau sipi tau tōru a Sihowa.

Nei ai e tō tāne ne atu wako e ai whenga mārie ko ia. Whakawhe i atu ko e ki tāri e sīsū ki o mo ui. Kei ke te aha whenga mārie ia. Kei ke te aha matapā ia. Kei te aha tahurere ia. Ko e tō taha atu kani ko sīsū karaisi. Ko ia tō taha pē ai tō taha ko ia. Ko ia ai tauhi rerei. Pea ko rerei ia ai tauhi. Ko e mea ia ko rerei ai ai tauhi.

Kei te aha a Ngari, kei te aha o te hake a ko Sisu pea tari, ki he mea ko toa pē whata kei kino whakatāpuru, whata, whatāpekina ki roto mo toa pē mea mai ki whawha ke tau atu. Tua mau whawheta ia atu ho hanga ui ki mau toru ko Iko ho whasipi. Whakamāro atu ho whaki ho mo Iko i hiko ki mau toru. Kei pē toi aha taha ia, ka whake mau mo Iko me more ia ia. Koe mau mau ia ku taha te mau mau ia mau tolu. Ka ko koe ia koe o tua. Na ki hoko me te koe si su koe o tua koe. O ke te kia te koe ia pati ki te tu te koe me te kia. Keke la i ha taha tine lava. Ha musi ho lau maari e pia me te koe. Ko koe toko taha te koe alo koe o tua. Ko koe pe si su. Ko koe ho mau tauhi. He aho ni te mau firi ko ko mau tauhi koe he hoa fio. Whakamore more e mau hanga noa te. He mau whanonga whaimoremore e mau tuku koe a Siona ki ke tuutua pepe me te ki mau tolu. Kua whakahou mai koe ki hoko koe ko mau tauhi, hoko mau tolu koe e maus koe sipi ai a Fiona e o awhi, awhi fo mana o maari e o whai kapekina mai ki mau tolu. E tua koe ngahi langi, langi o e nga awe koe eni e o awhi o ke ai a Fiona i pe i ahau kua wha Sisu Karaisi ko mau wha mo ui. Pe koe Grace e ki mo wha to awhi he marau maari e maani oni, whiohi ia pe mo ngahi mo to whare ko to ape, pe mo ngahi ki ngau tolu ko to ape o ku whanongo mai ki he leo e evangelio i he whiawhini.